әмер итә, фикерләргә куша. Шуңа күрә без Коръәни Кәримдә булган аятларны укырга тиешбез, аларның мәгънәләрен өйрәнергә тырышырга тиешбез. Һәм шушы мәгънәләрне без тулысынча аңлый алабыз. Галимнәребез әйтеп калдырган, өйрәтеп калдырган тәфсирләр, ягъни аятларга булган аңлатмалар аша. Бүген иншаллаһ Раббыбыз Аллаһ субхана ва тааля иңдергән Фәләк һәм Нәс сүрәсенең тәфсирләре хакында, мәгънәләре хакында сөйләп үтәсе килә. Бүген инде җомга хутбәсендә иншаллаһ Фәләк сүрәсенең мәгънәсе турында сөйләрмен. Киләсе хутбәләрдә иншаллаһ Нәс сүрәсенең мәгънәсе хакында сөйләп китермен. Мәгълүм булганча, иң зур гыйбадәтләрнең берсе ул дога. Һәм Аллаһ субхану ва тааля үзенең китабы Коръәни Кәримне дә Ике бөек сүрә һәм дога белән, Куль әгузу бираббил фәләк дип башлана һәм икенчесе Куль әгузу бираббин нәс дип башлана. Шушы ике сүрә белән Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә тәмамлый. Һәм шушы сүрәләрдә без Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгаләгә сыгынабыз. Сыгынабыз дигән сүз аннан яклау өмет итәбез.

Раббысыннан яклау сорый алмас дип, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм шушы кешегә өйрәтеп калдыра. Шулай ук Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, әгәр дә сез таң аткач һәм кояш баегач, яисә кояш баеганда, яисә таң атканда кул хуаллах, фәләк, нәс сүрәләрен укысагыз, Аллаһ субхану ва тәгалә сезне Яклар ди. Аллаһ Тәгалә сезне яклар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бәян итә. Шулай ук Ибн Аббас радиаллаһу анһумага Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Мин сиңа сөйлимме яисә хәбәр итимме, кешеләр Раббысына мөрәҗәгать итә торган иң яхшы

Ул һәрбер кичтә йокларга ятар алдыннан кулларын күтәреп, өч тапкыр өреп, хәтта төкерек тамчылары кулларына тиеп, Кулхуаллах, Ихлас, Фәләк, Нас сүрәсен укып, кулларына битен һәм башын сыпырып, аннан соң кулы кайсы урынга кадәр тия, бөтен тәнен сыпырып, өч тапкыр шулай кабатлап йокларга ята торган була. Һәм Аллаһ субхану ва тааля шулай эшләгән вакытта ярдәмен бирә һәм йоклый дип әйтә торган булган.

Һәрвакыт шушы сүрәләр белән башкаларны өшкерә торган була, ягъни рукыя кыла торган булган. Ягъни шушы ике сүрә белән шушы ике сүрәне кулланып һәм шушы ике сүрәне укып. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать без инде күбебез альхамдулиллаһ бу сүрәләрнең яттан беләбез сүрәләрне. Ләкин аның нинди мәгънәсе соң? Болар кыска гына сүрәләр булса да, аның мәгънәсе бик зур. Истәлеге бик бай. Шуңа күрә галимнәребез бу сүрәгә нинди тәфсир бирәләр, нинди аңлатма бирәләр, шуның хакында сөйләп китәсе килә. Аллаһ субхана ва тааля әйтә, бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аузу би раббил фалак. Әйт, сыгынамын таңның Раббысына дип. Сыгынамын дигән сүз, ярдәм сорыймын дигән сүз. Яклау эзлимен дигән сүз кемнән? Таңның Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааладан. Фәләк дигән сүз ул таң дигәнне аңлата. Гарәп телендә фәләк сүзенең аңлатмасы Нәрсә ярып чыгу, тишеп чыгу кебек дигән мәгънә белдерә. Шуңа күрә үсемлек яисә орлык җирне тишеп чыккан вакытта шушы фигыл кулланыла. Һәм таң ул чынлап та ярып чыга. Яни күз алдына китерсәк, караңгылыкны ярып чыга. Шушы таң вакыты. Нинди гаҗәеп, нинди матур күренеш. Без аны көн саен күзәтәбез. Көн саен күрәбез. Ләкин кем соң моның Раббысы? Кем аны шушылай могҗизалы рәвештә чыгаручы? Ул Аллаһ субхану ва тааля. Аның турында без уйламыйбыз. Әмма дә ләкин элек пәйгамбәрләр моның хакында уйлаганнар. Һәм дә бер вакыт Ибраһим пәйгамбәр Намруд белән бәхәсләшкән вакытта ул әйтә, Аллаһ субхану ва тааля терелтүче һәм үтерүче дип. Шунда Намруд ике кеше китерә. Һәм берсен үтерә дә, икенчесен тере калдыра. Һәм әйтә, мин дә үтерүче, һәм мин дә терелтүче ди. Шунда Аллаһ Тәгаләнең шушы сөекле пәйгамбәре нәрсә ди? Ә Аллаһ Субхану ва Тәгалә көн чыгыштан кояшны чыгара һәм көн батыштан кояшны батыра. Ә син киресенчә эшлә ди. Яни көн батыштан кояшны чыгарып, көн чыгыштан кояшны батыр дигәч, Теге кәфер булучы сүзсез кала. Яни хөрмәтле җәмәгать уйлап карасак, шушы таң ату Раббыбыз Алла субхана ва тәгаләнең нинди зур олы булган мугъҗизасы. Олы булган мугъҗизасы. Һәм шушы таң аткан вакытта яңа көн башлана. Һәм шушы яңа көнне адәм балалары гамәл белән башлап җибәрәләр. Кемдер Аллаһ Тәгаләгә риза кылына торган гамәл белән башлап җибәрә, кемдер киресенчә Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең ачуына китерә торган гамәл белән үзенең көнен башлап җибәрә. Шушы таң аткач тереклек уяна. Әйе. Ниндидер яшәеш барлыкка килә. Һәм ул таң ату вакыйгасы да ничек матур итеп, кызарып, төрле-төрле төсләр белән, әйе, Уйлап, фикерләп караган өчен, чынлап та, зур могҗиза. Кем шушылай кояшны чыгара ала? Ул бары тик Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә. Шуңа күрә менә шу таңның олуглыгы, бөеклеге булу сәбәпле, бөек булу сәбәпле, Аллаһ субхана ва тәгалә аның хуҗасы кем икәнлеген бәяләтә. Ул Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Ул Хуҗа шушы таңның Раббысы ул. Кояшны чыгаручы ул. Көн белән төнне алмаштыручы, төн белән көнне алмаштыручы ул Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә. Һәм шулай пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дога кылган: "Эй Раббым, минем өммәтемне иртәнге вакытны бәрәкәтле кыл" дип. Шушы менә таң атканнан алып, иртәнге вакыт иң бәрәкәтле вакыт ул мөмин мусульман өчен. Ә күп кеше шушы вакытны йокыда үткәрә кызганычка каршы. Күбебез шушы вакытны йокыда үткәрәбез. Ә бу бит Аллаһ Тәгалә тарафыннан, ягъни шушы вакыт иң бәрәкәтле вакытларның берсе булып санала. Хәтта дөньяви табиблар да медицинада шушының шушылай икәнен раслаган. Әйе. Ягъни шушы кояш таң беленгәннән алып, кояш чыкканчага кадәр булган вакытта Хәтта дөньяви табиблар ислам дине турында белмәгән табиблар да нәрсә ди? Йокламаска кирәк ди бу вакытта. Ә инде безнең пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям 14 гасыр элек үк моның хакында бәян иткән. Яни кемдә кем э, таң белгәннән алып иртәнге намаздан соң э, мәчеттә утырып Аллаһ Тәгаләне зикр итә икән һәм кояш чыкканнан соң ике рикат намаз укый икән, ул гомра хаҗы кылган кебек әҗер савап алыр дип пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хәдисендә бәян итә. Шуңа күрә, җәмәгать, менә шу беренче генә аятьтә дә без никадәр зур могҗиза ул шушы таң вакытының, әй, кояш чыккан вакытының, әй, көннең башланып киткән вакытының Раббысы Аллаһ субхана ва тәгаләнең никадәр олуг икәнлеген таныйбыз. Ягъни таң вакыты гына нинди олуг булгач, аның Раббысы никадәр олуг икәнлеген әйтеп бетереп булмый җәмәгать. Мин шәрри ма халак һәм сыгынамын Ул барлыкка китергән нәрсәләрнең начарлыгыннан. Ягъни Аллаһ субхана ва тәгаләдән яклау эзлимен. Сыгынамын аңа. Раббыбыз Аллаһ тәгалә бар иткән нәрсәләрнең начарлыгыннан. Ягъни моңа күрә кешедән килә торган начарлык. Җиннәрдән шайтаннар шайтаннардан килә торган начарлык. Ерткыч хайваннардан килә торган начарлык. Хәтта бөҗәкләрдән килә торган начарлык та. Моңа күрә хәтта еланнар һәм чаяннар һәм башка шушының ише зыян китергә мөмкин булган бөҗәкләрнең һәм хайваннарның начарлыгы, моңа күрә хәтта җилдә булган начарлык һәм башка караңгылык начарлыгы һәм башка һәм башка начарлыклардан кемгә сыгынабыз иң беренче? Кемнән ярдәм эстибез? Ул Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааладан. Чөнки ул гына безнең ярдәмчебез, ул гына безне яклый ала. Әгәр дә Аллаһ субхана ва тәгалә теләми икән, безгә шушы нәрсәләрнең берсе дә зыян китерә алмый. Әгәр дә Аллаһ субхана ва тәгалә тели икән, шушы зыянны бездән беркем дә ала алмый. Шуңа күрә без сыгынабыз Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгаләдән, Раббыбыз Аллаһ тәгаләгә шушы нәрсәләрнең начарлыгыннан. Һәм башка Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хәдисләрендә дә

Шулай Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм өйрәтеп калдырган төрле ерткыч хайваннар һәм шушы зыян китерергә мөмкин булган бөҗәкләрнең зарарыннан, зыяныннан яклый торган догаларны өйрәтеп калдырган. Хәтта җил, җил чыккан вакытта Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм дога кыла торган булган, шушы җилнең начарлыгыннан имин кыл, эй Раббым дип, яни үзенең һәр берсенең догасы бар икән җәмәгать. Шуңа күрә бер вакыт бер кеше Йокларга ятканнан соң аны шаян, скорпион була инде, шаян төшли һәм ул иртә белән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә дә һәм зарлана: "Эй Расулуллах, мине төнне шаян төшләде һәм аның авыртуын мин һаман да сизәм" дип. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның шул төшенә төкерә һәм бәрәкәте белән шушы Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шушы авыру юкка чыга. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи вә сәлләм әйтә, әгәр дә син йокларга ятыр алдыннан яткан урыныңны сыпырып ятып, Агуду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак дип шушы догаларны әйткән булсаң, сиңа бу төндә бер нәрсә дә зыян китермәгән булыр иде дип. Шуңа күрә менә шуның ише догаларны, зикерләрне без әйтергә тиешбез. Чөнки шушы дога, зикерләр белән без Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааладан яклау эзлибез.

Шуңа күрә кайбер галимнәр әйткән әйткәннәр, ай ул э, караңгылыкның муәззине. Ягъни муәззин азан әйткәч, намаз вакыты җитә. Ай чыга икән, димәк, менә шушы дөм караңгы булган вакытның килеп җиткәнлеген күрсәтә торган бер билге булып санала дип пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бәян итә. Һәм төндә нинди начарлык, ягъни ягъни нәрсәләр булырга мөмкин? Төннең нинди начарлыгыннан, яисә без сыгынырга тиеш без Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә. Төн үзе ул үзеннән үзе ул начар нәрсә түгел, ләкин күп кенә начарлыклар төннә башкарыла. Шуларның берсе җиннәр һәм шайтаннарның начарлыгы. Сихерче, күрәзәчеләрнең начарлыгы төннә башкарыла, чөнки алар җиннәр белән эш итә. Шулай ук төннә төрле йырткыч хайваннар һәм зыян китерә торган бөҗәкләр чыга. Шулай ук төрле җинаятьләр, ягъни күпчелек җинаятьләр төнлә башкарыла. Төрле мәкерле планнар төнлә хәл ителә. Шуңа күрә төндә ул дәвамлы, шушы начарлык дәвамлы була. Иллә дә мәгәр төннең ахыргы өченче өлеше, чөнки ахыргы өченче өлешендә Раббыбыз Алла субхану ва тәгалә җир күгенә төшеп, кем миңа дога кыла, мин аның догасына җавап бирәм. Кем миннән истигъфар сорый, мин аны гафу итәм. Кем миннән берәр нәрсә сораса, мин аңа шушы сораган нәрсәсен бирәм дип, әйе, җавап э, бирәм дип әйтә. Әйе, төннең менә шушы вакытларында төрле начарлыклар кылынырга мөмкин, төрле начарлыклар таралырга мөмкин. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, төн башлангач, Балаларыгызны урамга чыгармагыз. Дөреслектә шайтаннар шушы вакытта таралалар ди. Һәм ишекләрегезне ябып куегыз һәм Аллаһ субхану ва тааляның исемен зикр итегез. Һәм үзегезнең су тутырылган савытларыгызны элек инде бурдюк дип аталган бәйләп куегыз ди. Бу көндә инде бурдюклар юк, ләкин каплап куярга кирәк.

Һәм шушы авыру, өстләре капланмаган, төрле ризык, ашамлык һәм суларга үтеп керә дә, әйе, аннан соң зыяны килә ди. Ягъни шуңа күрә без төнгә үзебезнең ризыкларыбызны, ашамлыкларыбызны Әй, ашыгып белән ябып куярга, суларыбызны шулай ябып куярга тырышырга тиешбез. Чөнки менә шушы авыру безнең савытларыбызга, ризыкларыбызга төшмәсен өчен. Шулай ук төнлә сихерчеләрнең һәм менә шу шайтаннарның зыяны да бик зур була, көндезгегә караганда. Һәм дә инде Муса алейхиссалам сихерчеләр белән бахаска кергән вакытта аларга әйтә: "Кала мауидукум яумуз зинати ва айюшаран насу духа". Ягъни ул аларны менә шушы бахаска чакыра кайчан? Таң вакытта, иртәнге вакытта. Чөнки иртәнге булган вакытта аларның көчләре күпкә кимерәк була. Чөнки менә бу э, нәкъ менә алар үзләренең мәкерләрен төнлә эшләгәнгә күрә. Һәм дә инде мәгълүм булганча э, сихерчеләр үзләренең менә шушы машинлыкларын күпчелек вакытта төнлә башкара. Ә инде төнлә булмый икән, алар алып керәләр үзләренең э, куштырнаклар эчендә клиентларын Караңгы бүлмәгә һәм үзләре дә дөм караңгы, йөзләре дә нурсыз һәм караңгы, менә шул бер караңгылык эчендә икенче караңгылык белән алар үзләренең мәкерләрен, үзләренең зыяннарын башкаларга салырга телиләр, башкаларга җибәрергә телиләр. Шуңа күрә без сыгынырга тиеш, без Аллаһ субхану ва тааладан Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә һәм яклау эзләргә тиле э, тиеш без Раббыбыз Аллаһ Тәгаләдән менә шу төнне башкарылырга мөмкин булган төрле-төрле начарлыклардан. Шулай ук ва мин шәрри наффасати фил уқад дип һәм бауларга яисә җепләргә, шу бәйләп куелган җепләргә яисә бәйләп куелган бауларга Өрүче яисә төкерүче сихерче хатын-кызларның зыяныннан ди. Бу инде сихерчеләрнең зыяныннан. Һәм чөнки сихерчеләр үзләренең менә шул мәкерләре белән, шайтаннар һәм җиннәр белән э, бергәлектә кешеләргә төрле-төрле зыян салырга мөмкиннәр. Хәер. Сау сәламәт йөргән кеше кинәт кенә чирләп китә. Сау сәламәт булган бала кинәт кенә авырып китә. Яхшы гына эшләп йөргән кеше кинәт кенә берәр нәрсә була. Моның сихер булуы бик ихтимал. Шуңа күрә менә бу нәрсәләрдән дә без сихерче хатын-кызларның зыяныннан да Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә сыгынырга тиешбез. Әлбәттә, моңа керә сихерче иратлар да. Ләкин күпчелек хатын-кызлар шушы сихр белән шөгыльләнгәнгә күрә, Аллаһ Субхану ва Тәгалә менә хатын-кызларга карата мөрәҗәгать итә, ягъни сихрче хатын-кызларга карата, гәрчә монда сихрче иратлар да шушы җөмләгә керсен. Һәм дә инде ахыргысы, "Ва мин шарри хасидин иза хасада" һәм көнләшүче кешенең, яисә көнләшә торган нәрсәнең начарлыгыннан сыгынамын ул көнләшкән вакытта дип Аллаһ Субхана ва Тәлә безгә өйрәтә, яни көнләшүче кешенең дә зыяны һәм зарары килергә мөмкин. Көнләшүче кешенең зыяны килергә мөмкин аның теленнән, аның гамәлләреннән. Һәм шулай ук аның күзеннән дә. Әйе. Теле һәм гамәле аңлашыла. Ә күзеннән ничек була соң аның менә шушы зарары? Беренчедән без аңларга тиешбез, һәрбер көнләшүче ул күз тидерүче. Ләкин һәрбер күз тидерүче ул әле көнләшүче дигән сүз түгел. Һәм көнләшү дигән сүз ул җәмәгать динебездә бик зур гына көнләшү. Әйе. Ул үзеңдә э, башка бер кешедә булган нигъмәтнең бетүен теләү. Алла субханала тәала Коръәни Кәримдә моның хакында бик күп урыннарда әйтә.

Бернинди хакың да юк. Син башка кешедән көнләшәсең икән, димәк син Аллаһ аңа бүлеп биргән нигъмәттән көнләшәсең дигән сүз. Димәк син Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә риза түгел дигән сүз. Шуңа күрә көнләшү Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгалә каршында бик зур гөнаһ булып санала. Һәм менә шул көнләшү сәбәпле бик күп зарарлар эшләнә, бик күп җинаятлар башкарыла, бик күп зыян салына. Һәм башка аятьләрдә дә Алла субхана ва тәгалә киная белән көнләшүнең әфәте хакында әйтә. Мисал өчен, Адам алейхиссаламның ике улы курбан салалар, берсенең курбаны курбан итәләр, берсенең курбанлыгын Алла тәгалә кабул итә, икенчесен кабул итми. Һәм көнләшеп тегесе нәрсә ди, мин сине үтерәм, үтерәм ди, һәм ахыр чиктә аны үтерә. Ягъни нәтиҗәсе нәрсә? Үтерү, көнләшүнең нәтиҗәсе хәтта кеше үтерүгә кадәр барып җитә. Шулай ук Юсуф пәйгамбәр белән булган кыйсса, ул төш күргәч, әтисенә шушы төшне сөйләп биргәч, әтисе улын кисәтә һәм алар сиңа начарлык эшләргә мөмкиннәр дип, һәм менә шу абыйлары, әйе, ан үзләре көнләшеп, шушы э, үзләренең энекәшеннән нәрсә аның белән начарлык эшлиләр. Шуңа күрә көнләшү ул Бик куркыныч нәрсә. Һәм аның зыяны да башкаларга килергә мөмкин. Һәм кайчагында менә шушы көнләшү яисә ул күз тию сәбәпле дә була. Күз тию сәбәпле дә булырга мөмкин. Ләкин һәрбер күз тидерүче әле ул көнләшүче дигән сүз түгел. Шуңа күрә без сыгынган вакытта көнләшүчеләрдән, без сыгынабыз күз тиюдән дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтә, күз тию хак ди. Яни күз тию дигән нәрсә ул бар дип әйтә. Һәм бер хадистә китерелгәнчә, бер вакыт Сахил бин Ханиф дигән бер кеше тәхарәт алган вакытта аның яныннан Амир бин Рабир исемле кеше үтә. Ә Сахилнең тәне шундый матур, зифа, чиста, ак тәнле була. Һәм шушы Амир бин Рабига аны күргәч әйтә, Аллаһ белән ант итәм, мин шушыннан да матуррак тән күргәнем юк. Үтеп китүе була, теге кеше егыла. Теге кеше егыла да, моның туганнары тиз генә йөгереп килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм янына киләләр. Эй Расулуллах, аның белән нәрсәдер булды, аны өшкерергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм тиз генә аның янына килә һәм аны өшкерә һәм аңа әйтәләр, моңа күз дигән ди. Кемнән шикләнәсез дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм алар әйтәләр, менә шу Амир бин Рабига булырга тиеш ди. Амир бин Рабиганы алып киләләр дә,

Яисә аның йортына карыйсыңмы син? Аның машинасына карыйсыңмы син? Аның башка үзенең матурлыгына карыйсыңмы син? Баракаллаху фик дип карарга тиеш без, хәтта безнең теләмәсәк тә күзебез кимәсен өчен. Шуңа күрә элек-электән татарларда шундый мәкаль бар, ә көнләшүчеләр уйлап чыгарган, то есть, ягъни күз тидерүчеләр уйлап чыгарган, бу нәрсә? Атка карасам, казанга керә, кешегә карасам, кабергә керә дип. Яни атка карый икән, атка күз тия дә, чирли башлый да, аны суялар да, казанда пешереп ашыйлар. Ә кешегә карый икән, шушы кеше чирли дә, аннан соң аны җирләп тә куялар. Шуңа күрә көнләшү булсынмы, яисә күз тию булсынмы, моның зыяны, зарары бар һәм аннан котылу чарасы да бар. Ул Раббыбыз Аллаһ субхану ва таалагә сыгыну һәм ул вакытта Раббыбыз Аллаһ тәала безгә үзенең бәрәкәтен һәм үзенең ярдәмен бирәчәк. Менә шушы хөрмәтле җәмәгать Кыскача гына әйткәндә, Фәләк сүрәсенең мәгънәсе, инде күреп торабыз, кечкенә генә сүрә булса да, ул нинди тирән мәгънәләргә, нинди зур эчтәлеккә бай сүрә булып тора. Инде шуңа күрә Аллаһ субхану ва тәгаләнең һәрбер сүрәсендә безнең өчен гыйбрәт, безнең өчен дәресләр бар. Инде Раббыбыз Аллаһ субхану ва тәгалә безгә барчаларыбызга да

Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында харам нәрсәләрдән ераграк булсак, иншаллаһ, менә шу күз тию яисә көнләшүнең зарарыннан да без имин була алабыз. Шулай ук өченчесе ул синдә булган нигъмәтне башка син яратмый торган яисә ул көнләшер дип уйлый торган кешеләргә сөйләмәү. Моңа дәлил булып

Чөнки ул менә сөйләсә, алар көнләшеп, аңа зыян китәргә мөмкин. Ләкин аның абыйлары белеп алалар шушы төш турында һәм чынлап та зыян салалар. Шуңа күрә Алла Тәгалә сиңа берәр нәрсә биргән икән, берәр нигъмәт. Һәм син уйлыйсың икән, ул кеше синнән көнләшергә мөмкин, аның күзе тиергә мөмкин дип, ул нигъмәтең хакында сөйләмәвең хәерлерәк була. Шулай бер вакыт Хасан аль-Басри чирләп киткәч, Ягъни аңа шулай ук күз тия. Һәм аннан сорыйлар, Эй Хасан аль-Басри, мусульман кешесе дә көнләшергә мөмкинмени дигәч, ул әйтә, әлбәттә ди. Ә Юсуф алейхиссаламның абыйлары мусульман түгел иделәрмени? Ягъни алар да мусульман, ләкин аларның да күзләре тиде. Шуңа күрә күз тию ул мусульман кешедән дә булырга бик мөмкин. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләм әйтә, әгәр дә сезнең берәрегез төш күрсә, ул ярата торган. Аны яратмый торган кешегә сөйләмәсен ди. Чөнки ул көнләшеп, аны начарлыкка юрап куюы мөмкин. Шулай ук көнләшә торган торган кешегә яхшылык эшләү. Идфа биллати хия ахсан. Сиңа начарлык торган кешегә яхшылык белән җавап кайтар, Һәм сезнең араларыгыз җылыныр, дуслашырсыз дип Аллаһ Субхану ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Һәм әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә сыгыну. Төрле догалар, төрле зикрләр, төрле сүзләр белән Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә сыгыну да менә шул көнләшүнең зыяныннан безне имин кыла. Һәм дә инде шулай әлбәттә бер Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу. Ягъни без Бу кеше миннән кем нәрсәдер, тегесе миннән кем нәрсәдер, аһа, моның күзе тиядер, тегесенең күзе тиядер дип, бөтен нәрсәне яшыр, яшереп нитеп йөргә тиеш түгел. Юк, җәмәгать. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кыл, зикрләреңне әйт, сәбәпләренә кереш. Иншалла, Аллаһ Субхану ва Тәгалә сине яклар. Әгәр дә инде күз тия нитә калса, ул вакытта да тагын бер кат Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең сүзләре белән үз-үзеңне өшкерәсең, ягъни һәм шул рәвешле Аллаһ Субхану ва Тәгалә сине шушы төрле авырлыклардан һәм начарлыклардан саклаячак һәм имин кылачак. Инде Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә безнең безне барчаларыбызны да төрле начарлыклардан үзе сакласын. Һәм без бары тик аңа гына яклау белән мөрәҗәгать итәбез. Һәм ул гына безнең яклаучыбыз һәм бары тик аңа гына барлык булган нәрсәләрнең начарлыгыннан